E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua, otirā e mihi ana ki a tātou katoa. Tēnā koutou, nau mai, haere mai ki nā wai i teka. Ā, mihi ana ki a koutou ngā whānau e nohonoho mai rā i ngā wāhi rerekē o te motu, otirā i te ao. Ā, mihi ana, tangi atu ana ki ngā mate o te wā, haere, haere, haere atu rā koutou, hoki rawa mai ki a tātou te kanohi ora, e mihi ana ki a koutou katoa. Kia ora. Tēnā tātou e te taumata e noho mai nei. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
Kia ora. Mea nei te pātai tuatahi. Ā, korikori ana te ao Māori i runga i ngā kupu kua puta mō te mātauranga Māori i ngā wiki tata nei. I kīia ai ehara i te science. He aha te titiro a te taumata ki tēnei?
He kuare nō te tangata kōrero. Tōna tikanga, tōna tikanga he scientist, ah yeah, engari nā tērā putanga, ka kitea tōna kaha kuare. Eh, ka mutu, ka whakakōngi atu e ia ngā kōrero i muri mai, ah, e pēnei nei, ka koronga, he myth and legend, te, ina kōrero tātou mō te hekenga mai o ngā waka, mō tā tātou mōhio ki ngā whetū me wērā āhuatanga o tē tātou ao. Te ingoa Māori o te science ko te pūtaiao. Te, te orokohanga mai o tera kupu, ko te pupū o te tai o te ao. Na, i runga i te mahi e whaka, a, mahinga tera hei kupu ake mo tatou hei korero, e korero ana i te mohio o te Maori ki te pupūtanga o te ao o te taiao. He aha ko atu tana kuare?
Kia ora. Nē.
E, e, e, anga tekateka noa nei, he aha tātou i hakamoe ai i te mātauranga Māori ki te science? Kia au nei, me waiho atu te kupu science, ā, mā te reo Pākehā noa te science e kōrero. Nā te mea te science, anō kia au nā te Pākehā kē, mātauranga Māori nā tātou. He aha tātou i, i aru ai kia rite Harua Mohana mehemea e rapu ana kia, e aru ana kia rite, e aru ana rānei kia rapa te ingoa Science ki te mātauranga Māori. Engari ki au nei he, he mea ake anō, he mea ake anō. Te mātauranga Pākehā, he Science tērā, waiho atu e, i runga i te karanga Science. Mātauranga Māori, Koe kē tērā ko te ingoa tika mōna e mātauranga Māori. Tēnā pea ko te mahi kē, ko te aka tupu i te mōhio o te iwi whānui o te motu nei, he aha tēnei mea te mātauranga Māori kia mutu ai tā tātou kuranga i te mea nei he science. E hia ana rānei tātou kia science-ngia tā tātou mātauranga Māori? Ko tērā te take, hangangia te kupu, he kupu hou tērā, te pūtaiao. Nā, ko tā mātou haere tahi ki te taura whiri i te reo Māori i ngā wā o mua, te oro tīmata mai o te Taura Whiri, ka haere mātou te whakamāori haere i wētahi kupu e taea ai i roto i ngā kura te kōrero i ngā take e pā ana. Tau i roto i ngā kura, ko ngā kura e mahi ana i te science. Uh, and, e, ka mutu, ka rapungia me pēhea e Māori, e mātauranga Māori ai. Koe e pū taiao, ko te pupūnga, pupūtanga ake uh, o te taiao, te timatatanga o te taiao. Uh, I roto i tērā, Ko te mātauranga Māori, ko tā tātou mōhio ki te noho ki roto i te taiao i runga i wā tātou rongo, ngā rongo katoa.
Nō te taku pātai kia koe, taku ara, hori kau e kaipona ana ngā kōrero, engari e, e kita ana kei konei e tahi kōrero. Kei konei e tahi kōrero. Tēnei mea te pūtaiao, taku Mōhio, te nuinga o ngā akoranga pūtaiao nei roto i ngā kura kaupapa Māori nei, he, he maha aua akoranga, he akoranga science Pākehā ake, nē? Āe. Nā, ka kīia e tātou he pūtaiao, kia haere tonu ai te kōrero Māori i roto i ngā akoranga nei. Koia e rapua ai he ingoa Māori, ā, hei karanga mō, mō ēnei momo akoranga. Engari ko hau e mea ana, ko ngā mātauranga Pākehā, pai kē, waiho mā te reo Pākehā, ērā kaupapa e kōrero. Moumou taima te ako i te pūtaiao Pākehā nei i roto i te reo Māori, hei ko tāku, nā te mea ko ngā kupu kua whiriwhiri e tātou, hei aha rānei, hei aha rānei, hei aha rānei, rapa pai te ārero o te nuinga o wērā kupu, he kupu kāore kē, he take o wērā kupu ki a tātou. He pai kē mehemea he maths, he science rānei, maths rānei, e kīia nei e tātou e pāngarau nei, whakamoana ki te pūtaketanga mai o te reo Māori, tātou katoa hei ko tāku, Hai hānga pea whai moena, te mea ko ia i uru ki roto i ērā mahi mua rā, rapu ingoa mō aua mea. Te mea, te me, tēnei mea te mass, he aha ētahi kupu Pākehā e hōhonu nei i roto i te mass? Moko, ko koe te kaiako? I think it was. Vertices, aha rānei, aha rānei. He aha tātou i rapu reo Māori ai mō wēnā mea? He mātauranga Pākehā kē tēnā. Me, me waiho noa iho i runga i te rangimārie, mā te reo Pākehā kē ngā mātauranga Pākehā e kōrero, E, ko ngā, ko ngā mātauranga Māori nei, nā rerekē te ā, science Māori, te mātauranga Māori, ko ngā whetū e kōrero nei koe, he ratu mātauranga, mā te reo Māori kē ana mātauranga e kōrero. Ko au e mea ana, e haka, mātau ana hau kia tū, ā, tēnei kaupapa i roto i tō mātou kura i konei, ko ngā kaupapa kōrero Pākehā, waiho kē mā te reo Pākehā e kōrero. He aha te take i rapu ai he ingoa Māori? Kia haere tonu ai te kōrero Māori i roto i ngā kura nei. Ko te raruraru kē, kāore e haere tonu ana te kōrerotia o te reo Māori i roto i ngā kura nei, nā te mea rapake ana te ārero o ngā tamariki nei me ngā māhita katoa hoki ki aua kupu. Torutoru noa iho ngā tāngata, huri noa i te motu nei e taea ana e rātou te hōhonutanga o te pāngarau, te hōhonutanga o te pūtaiao, te ako ki tō tātou reo Māori. Nō reira, he aha te patanga? Weraku, taku aroha e pātai tēnei ki a koe, Pā, engari e pātai ki a tātou katoa, mehemea ki te patanga ana tātou i roto i tērā mahi. E mārama ana taku, taku take? Āe, ko tāku e titiro nei ki tāu, e kōrero nei, ā, e hāngai ana ki te, te ao Pākehā, ki te taha ki te marau. Ā, pēnā ko te kī tātou me ako i te pūtaiao, koia pea ka tōia mai ko te mātauranga Māori ki roto i tērā kia kaua e noho ko te science, erangi kia ako ngā ākonga i te tātai arorangi, i, te, i ngā pupuhi o te hau, e rapa ai ko te science ki ērā tūāhuatanga Māori. Nō reira, kei tētahi, ki au nei, kei tētahi wāhi mātou o roto i ngā kura, ā, e rapu ana i te, te mātauranga Māori, engari kia mana i roto i te marau. Kia whai whiwhinga tonu ā mātou ākonga mā te mātauranga Māori. Kia ora. Ū.
Nā wai pōrangi i mea kia pēnā?
O hea te patanga o te haere ki te ako i te science?
Nā, he patanga anō, engari me ako pea i roto i te reo Pākehā. Nā. Āe. Koia tāku e mea ana, mehemea ētahi e hiahia ana ki te ako i te pūtaiao. Era, i tēnei wā kua hona ko tēnei, ko te science ki te pūtaiao. Erangi e hiahia ana ētahi kia tōia mai ko te mātauranga Māori ki raro i tērā maru. Na, erangi kore e whiwhi i ngā whiwhinga a te Pākehā mō te tohu, ā, marau nei, i te mea kāore i roto i te marau.
Te hanga mōhio ana o ngā kaiako. Te hanga mōhio ana o ngā kaiako, he hanga i pūtaiao ai te kupu i te mea horekau wā tātou ake kupu mō te science. Horekau he kupu Māori mō te science, mō tērā whakarerenga kōrero. He kupu tā tātou mō te pupuhi o te hau, he maha ngā kupu mō te ua, He maha ngā kupu mō, mō ngā āhuatanga katoa o te, o te whenua atu ki te rangi. Nā, nā te kupu science e koroko whakahuihuingia e tērā hunga ngā mea katoa ki raro i te kupu, nā pēnei te weather, horekau wā tātou kupu kotahi mō te weather, E kōrero ana tātou mō te ua, mō te pūmāhu, mō te makariri, mō te aha, mō te aha noa. Pōteretere.
Me te pōtere.
Ari e māoranga pōteretere ana tō motoka. Wera momo mea, e horekau, i te mea horekau tērā. Engari, i tōku whakapae i tēnei wā, ko te tautohetohe kē, ko te kia noho motuhake ā mātauranga Māori ki tōna tūranga, ā, kia wātea mai i te, kia wātea mai i te whakaaro Pākehā. I mahi mātou i tētahi rangahau mō tēnei, mō tēnei take tonu. Me pēhea noho tahi ai ā mātauranga Pākehā ki ā mātauranga Māori. Te take e whaka, ā, Māoritia ana e tātou i tēnei wā, tētahi wāhanga o te science, nō te mea kei te mana o mātauranga Pākehā kē ngā hua. A mātauranga Māori, kātahi anō ka rongongia tōna reo i tēnei wā. Nē. Ki ahau ka rongo i te pātai rā, ka whakaaro ki ahau ki te ao akademia. Nā. Nā, huri te wiki, huri te rā, ka puta mai he kaikiri anō. Tino pērā ana i Aotearoa i tēnei wā nei, tino pērā ana i te ao. Tēnei he momo hua o te tangata whakaaro pērā. E pōhēhē ana, ko te mana o te tangata whakaaro Pākehā kei konei, ko ngā iwi taketake kei raro iho i a ia. Tino pērā i roto i te akademia, ko te kāore au te tino, āe, tika ana koe whaea, he tangata kūare tēnei. Kāore au e tohe ki te tangata pērā, engari ko te mate kē, te tangata i kōrero pēnei, he Ametrius, he Professor, Ametrius Professor pea. Nā, ko ngā tauira, E titiro pērā atu ana me te whakapono ko ngā puta, ngā kōrero ka puta i te tangata pērā, e tino tika ana. Na, koia ki au te mate nui. Ko ngā tāngata e noho ana ki aua tūranga nui, e tohu ana, anei ngā mea e whakaae ana kia noho ki tēnei karangatanga, he truth, he, he science, he validated, he, he wera mea, nā reira he tika. Na, koutou nga Maori, oh, he korero waihanga, he mea ka pono mai te rangi, ko koutou kei konei ke. Kore koutou e whai wahi ki tenei ao, ko tenei te ao o te kiri ma, o te, me noho koutou ki, koina ki ahau te take nui i roto i wenei tohe. Taku tuakana, Pikihuia, he, he, um, kaiako i nga whare wananga, Mea mai e tino pera te, te tangata nei, Professor e roto i te ao psychology, toki mai o tētahi. Ah. Nā, he, e mōhio ia ki te tangata nei, me tiki, ah, he tino pera, tino pera nga whakaaro o nga mea mokoweri ra, ka, ki hea nei, kia mate atu ra te pene me Don Brashma. Um, mm. Engari, e noho tonu ana rātou ki ngā tūranga whakaako tauira, nā reira he mate nui tēnā. Te rahunga e ki ana, anei ngā mea e tika ana, koutou ngā Māori, Me ai koe rātou ki te tohu mai me te ki kōrero pērā. Ko te painga kia tuki te uri kua aro i tēnei nā, nē? Ui, ko wai mahi e te ao science ki te kīia ai ko te mātauranga Māori he, he momo o tēnei, engari te mātauranga Māori te pūtea hōhonu kē atu. Hoki atu ana au ki ngā kōrero a Papa Rereata mō ngā momo a kapua. I te ao Pākehā, tekau ngā kapua kua tohua, engari i te ao Māori, whitu rau kē ngā momo ingoa rerekē ki tēnā momo Kapua mō te hau, ngā momo mea pērā, nō reira, te Māori, oh, ko waimarie te ao science ki te kī, āe, huri, e noho ana tēnei i roto i tēnei, engari, ki te kore e hiahia, ā, he aha noa atu? Engari, engari, taku pātai he noa ai, ka huri atu ko Hinemoa, Hinemoa Elder, he tino, ā, he tino wahine nui te mātauranga, ā Pākehā nei, e rata ia, he psychiatrist, he ā atu atu, ā anu atu, e rua wana, so he rata, he PHD me te post-doc tāna, ā, me Rangi Mātāmua ki te kōrero, engari, kore kē whakarongo te hunga o te whare wānanga. Ka whakahāweinga anō hoki e tātou i te mea tēnei hunga he hunga mōhio, ki tērā āhuatanga. He nui ngā kōrero i tuhingia e Hinemoa ki te whakakore take i te korokēra.
Mihi ana ahau ki te Whare Wānanga o Tāmaki taku moe, kua riro ki a rātou tētahi ingoa hei Taumata Rae o Waipapa, tētahi ingoa pērā. Mihi ana ki a rātou, Tāteme, i te kitenga o te uh, tuhinga rā e ngā kaiako o tō rātou whare, mm. ka whakaputaina e rātou tētahi momo kōrero e whakahē ana i tēnei hunga. Nā wai ka um, kī mai te tētahi o ngā kaituhituhi rā, oh, uh, kei te retire, oh, hare te retire, engari kei te whakawāte i ai anō mai tērā tērā. Nā, e mihi ana ki te, ki te whare wānanga o Tāmaki. i runga i tērā āhuatanga, me pērā tātou, me whakahē i te hunga kaikiri.
Ka pai. Ai, ni ni ana wako mate ngai. E, e, e, panga tautoka nau ngā, ngā korero o kiu. I te mea, mena, ko huri ke tātou uh, ki te ao Pākehā e kiu ākoa pēhā. Ngari, E roto i ngā haerenga o tāku tuahine, te reo o Taurāwhiti wērā mā katoa. Nā reira, ka puta mai wētahi, ki kite koe, wēnei ingoa, te kuri, te hōiho, te kau, hore kau e ingoa i mua, he kararehe, te katoa. Nō muri mai te taenga mai o te tauiwi māka, ka rapu te iwi Māori i ngā ingoa Māori mō wērā kararehe. Mutu, nā, ko, ko, ko, ko, ko, ko Timatake tātou ki te science o te Pākehā. Mai rā anō. Mai rā anō. E aroha atu ana, a, i, i roto i tēnei ao, i aia nei, te nuinga o ngā kupu e moe, a, mm. Kua re pai au ki te, ki te, ki te, ki te nuinga o ngā kupu hou, e aia nei. E aha te take i pērā ai, ko rerekē wā tātou tikanga, kua huri tātou ki te āwhina i te, i te, te rapu i tētahi kupu Māori mō te reo Pākehā.
Mō te tikanga Pākehā, anō hoki. Right.
I tērā atu tau, ko au kē te kaiako pūtaiao i Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe. He māramatanga kētanga i roto i te reo Māori, ā, mahara nā i tērā tētahi wā e te ako mātou i ngā momo atoms, wērā mea nei, ana, ka kōrero mō te wai, ana, ka moe ko, ā, hauora i a hauwai ka puta ko te wai, nē, ana, ka. kapo ngā tauira i tērā, nā, i roto i te reo Pākehā ki te kōrero anā, ka, ka bond-ngia haere e rua ngā hydrogen atoms ki te oxygen atom ko, ko hanga kuare, anā, kātahi tētahi ka, ka kōrero mai. Oh, nā, pēnā i a Rāhiri e rua wāhine, anā, ko te hauora ka rua, anā, engari te reo Pā, ki te haka Pākehā i tēnei, rerekē anō te haka aro, engari i roto tonu i te reo Māori, nā, he māramatanga kei roto Ahakoa he science tonu. Yeah. Ka mutu kia mohio koe, i roto i tā mātou rangahau mō te mātauranga Pākehā me te mātauranga Māori, ā, ka noho ko wētahi o mātou hei, ko mātou te kaitiaki mauri o te mana Māori. Nā, ko mātou ko Pou Temara, ko Wiremu Tāwhai, Taue Davis, hono nga nga rongonui me hau.
Ko matou, ko matou tera tera ropu pupuri i te mauri o te matauranga Maori. Ka kite ake na ko nga ko e te tuatahi ka noho matou ki nga scientists Maori ake. Ka kite mātou, i roto i wā mātou wānanga, e taea, e takea mai ana te mātou ranga Māori mai i tua i a tua, i tua atu i te pō. Ka tīmata, ka taki haerengia te whakapapa kia tae mai ki tēnei rā, ka mutu ko tērā korero tūturu. Ka tūturu whakamaua. Wera mea tūturu tēnei mātauranga. Ko tā te scientist e tatari ana mō tētahi atu telescope e taea te titiro ā-tua atu. So ko tā Māori e taea i runga i whakapapa, ko tā scientist e kore taea mā te taputapu, mā te aha raini, ināe ka kitea ai tua atu. Ka tae mātou ki tērā, nā me pēhea e whaka, ā, ā, kotahi i ngā mātauranga nei, ka kite ake mātauranga Pākehā he māmā kē atu te whakahui ki mātauranga Māori i te mea mōhena Pā, Pākehā ki tōna, mōhena Māori ki, ki tōna. Engari kei waenganui i konei, Ko wētahi Māori nei e kore e mōhio ko wai ia ā Māori nei. Nō reira, kei reira kē tētahi āwangawanga i roto i wā tātou, wā tātou, you know, kōrero take nei, pā i mutunga te kōrero mātauranga Māori, mātauranga Pākehā. Engari ko te nui o tātou kei konei, kei waenganui E tata kore ana mohio ki a mātauranga Pākehā, e tino kore ana mohio ki a mātauranga Māori, nā, me pēhea tātou? Ia, nō reira te hanga nei, hari te mea aru ana kia rapa te, kia kākahungia te mātauranga Māori ki te, ki te ingoa science, engari kia rite kē te mana. o te mātauranga science nei ki te mātauranga Māori, kia tū tika ai i runga i tōna ake tikanga, tōna ake mana, nē? Koe tērā, nē? Ā, tautoko pai te kaha. Moko, horekauhia ana kia kōrero Māoringia e aku tamariki tēnei mea te maths, mau me tāna noa tērā, he ana te reo Māori, he ana kia mau i aku tamariki, ko te reo, Kōrero mai e hakihaki ana te tero. Kei reira kē te ora o te reo, kāore i roto i ngā X-axis nei, Y-axis nei. Parabolas. Maumau taima noa iho tēnā. Nē?
Rangi Rongonui, tāna i tauira mai. Rangi Rongonui, tāna i tauira mai. Ki au nei, he mehemea taea ana e te kaiako te huri pērā i te kōrero kia noho tika i roto i te reo Māori, Te tikanga o te kōrero Māori, kua pai. Engari, te nuinga o ngā kaiako e moe ana au, e rongo ana au i roto i ngā kura nei, e aru kē ana i te takoto o te reo Pākehā. Nā, ka tito kupu noa ake, ka kapo kupu noa atu, nā, mea rawa atu, e hoa, i roto i te rārangi kōrero Māori kotahi nei, 10 ngā kupu tino poka kē rawa atu. Nā, kāore te reo Māori e ora ana i roto i tērā, kua waimāori noa iho ki a au nei te tikanga o te reo i roto i ērā tū kōrero. Ehara tērā i te tūranga o tā, o tō tātou reo, hei ko tāku.
Me reo kōrero, me reo mārama anō, nē? He aha e ako i tētahi reo hou? Āe, engari me reo mātau anō hoki. Me reo mārama, me reo kōrero, me reo mātau. E maha te mātauranga kei roto i a tātou, kei roto i te reo. E taea wēra kōrero mō te wai me wēra āhuatanga katoa mehemea e marama ana te mātauranga Māori. Me mihi ki a Whaea Katerina hei kōkō mataira. I roto i tērā hui i tū tētahi Pākehā ka kī, kāore e taea e te reo Māori te kawe i ngā tikanga pūtaiao nei kātahi ia ka tuhi wera pukapuka, ngā waituhi i a Rehua, tētahi momo pēnā mō ngā Māori i nuku ki Aorangi kē i te mate haere o Papatūānuku nei. Engari, wana kōrero katoa e mārama ana ki au, he terenga pukapuka mā ngā taitamariki, tērā. Engari ko tētahi mea, e pēnei, nāku tētahi o ā mātou tamaiti, e kōrero ana, e kōrero ana mō tētahi whakataukī. Mea te au, hei, hoki koe, haki ano ki te whakatauki, whakamaoritia mai, ka hanga titiro mai ki au, mea te au, kaua rawa koe whakapakea i te whakatauki nei. Whakamaoritia mai kia marama ai koe he aha te tino ia o te korero o te whakatauki nei. Miharo au i te, miharo ia, i te mutunga mai. Ia, katahi ano ka marama, e haka huahua nei te whakatauki nei, katahi ano, mea te au, ata whakamaoringia e koe, Ā, kei roto i tērā tētahi mātauranga e ngaro ana ki a koe i tēnei wā i te mea he kaupapa Māori, ā, e, e taea ana koe kia, kia uru ki ngā mea āhutanga Pākehā, engari e kore. Whakamāoringia, kua mōhio koe. Ko mārama, ko taua haka Māoritanga, ehara i te haka Māori noa iho i te kōrero, i ngā kupu, he haka Māori kē i ngā hākā. Āe, āe, he mea nui tērā.
Kia ora. Yeah.
E kōrero wā ia ki. Oh, i te mea koe, i te mea mātou rawa i tēnei whāinga. Kia ora potiri poti poti. Te kupu potere ne. No, no, no. Pene o mai o Mātorana. Pūtai o mo te potere. O, o, pene ki ana. Uh, moko kura ana mo Rāhiri, me na wahine. Nā, pene ki ana. Pene e reka ana te rāhu o Rāhiri, kore kore.

Kua rite koe ki a Kingi Ihaka rā. He mihi tērā, he mihi. E tana pātai mai ki au, haka Māoritia mai tēnei kōrero e ko tāna, Jack, Jack on the deck of the ship, oh, ka roa au e raporapo nei me pēhoki te huri i tērā kōrero i te reo Māori, e ko tāna, Haki, haki, i runga i te teke o te hipi.
Koe wana ko nga mātauranga Māori.
He mātauranga Māori tēnā hei tāne. Nō reira, e tika ana, i te mea, ko tāu i kī rā, taua reo, koia tēnā ko te reo ngaro nei i tēnei rā, nē? Ngā tamariki, moa ana ki te kōrero mō te pāngarau, te mea, te mea, te mea, tae kau mai anō ki te kōrero mō ngā take pēnei me tēnā, e kore kē e taea rātou te kōrero, nē?

Puritia e hoa mā, puritia. He ora i roto i te katoa. He ora i roto i te katoa.
Ka huri te kei o te waka ki tētahi atu pātai. Um, ki tēhea rārangi pōti ahau oh, noho oh, ai? Pōti anō, ne? Wei runga i tēnei hore kai he tohi tō, no reira oh. ai. Oh, okay.
Koe ia tēnei ko taku pātai ki te taumata. E rua pea ngā wāhanga o taku hakaro, Kua puta anō te tohe kia hakarerekēngia ngā ture mō te whiti rārangi. Kia kaua e pēhea noa atu te roa, te roa tahi anō ka taea te whakawhiti. He aha o koutou hakaaro, ka rua, he aha ngā painga o te rārangi pōti Pākehā, Māori raini? Pātai tino pai tērā.
E hāngai tonu ana ki te democracy, mehemea he mea pai tērā mō te Māori kāore rainei. Ka hau, whakakorenga atu i wērā momo mea katoa, ka tū Māori ai tātou. Me, pena he Māori koe, me noho koe ki te rārangi Māori.
Ki runga i te, tū Māori mai. Me rā, i tēnei wā, me rārangi Māori, i te mea koia tērā te ture. Engari wērā ture e mahingia ana ki te whakakoretake i tō tātou tū. E kore rawa, rawa e, e, e eke ngā mea Māori mā roto i tēnei democracy. I te mea toru, tā tātou nui he iti noa iho.
Koia, i tēnei wā i te Pāremata e whitu ngā tūru Māori, engari mehemea ka noho te katoa o ngā Māori ki te rārangi Māori, ka 14. Nō reira e rongo ana au i ō kōrero, engari e mōhio ana ahau ki te noho te katoa o tātou te Māori ki te rārangi Māori, Ka nui kē atu ngā māngai Māori ki roto i te Pāremata. E mea ana koe mehemea me tū Māori noa iho tātou, ka 14 tonu ngā Māori i roto i te whare hei kōrero i ngā kōrero. Engari ahakoa te tū mai o tērā, tērā katoa, ko te nuinga atu, te 15 paiheneti o te, te rima miriona nei, 15 paiheneti noa iho, he Māori. Nō reira, ka tae ki wētahi o ngā pōti, e kore rawa ko te whakaaro Māori e eke ki uta i te mea he nui kē atu te hunga kē atu. Whakaaro noa iā tētahi o ngā kaupapa haere ana i a ēnei. Ahakoa, pērā te nui, te pai o te whai ā, mema ki roto i te Pāremata, e rongongea te reo Māori. Engari ka haere ki te wāhi o te pōti, e kore tātou e wini i wērā pōti, i runga i te torutoru noi o ngā tāngata. Koe tērā te āhuatanga o te democracy nei. E kore tātou e toa i te kēmu i te mea torutoru noi o ngā Māori i Aotearoa. Ko tāku mōrikarika ki tēnā ture, i te mea, ka wehewehengea tātou Nā te Kāwana tēnei mahi ki a tātou. Mō tini, mō te Māori, me te general mō, mō te katoa. E aha te hē o te rehita a tātou mō te, i runga te whārangi kotahi, ka tuku tō mōtini ki te tangata hēhēna koe ki te mōtini.
Ā, ko Tūkē tēnā, ko te General Roll tēnā. Ia, ia, ia, e aha, koe, e taea ana te, te, te Kāwana te tīni i te ture. Kei, kei a rātou te, te mana ki te tīni i te ture. Ko te taki, ia, ia. Ta, ko, koe tērā ko te taki mahi, te, te iwi Pākehā nei tērā mahi ki a tātou. He, he, Āhei ana tātou ki te noho kotahi me rātou i roto te whare, te whare tikora. Yeah. E, e haka te take e wehewehe nei rātou i a tātou, mutu o rātou ngā mea i haina te tiriti o Waitangi, me tō noho kotahi tātou i roto te whare. Oh, te take whakatūngia ngā tūru Māori i te tuatahi, yeah, kia yeah. whai reo yeah, yeah, te Māori, yeah, yeah. i te mea ina haere i raro i ngā ture i tēnei wānanga, yeah. e kore rawa e uru atu he Māori yeah, ki roto yeah, yeah, i te pāremata. Ia, yeah. yeah. mohenau te rangari, yeah. me, me tāku e, e morikarika nei, koe tēnā ko te take mahi te, te, te, te ngaiwi pākēnei tēnā mahi kia tātou, mm. Nō te kaha o tātou ki te pekepeke, ka, ka, ka hakae rātou, a rēhita Māori, ka tuku tō Motini ki te ki ngā Māori i hēhina ki te tū i roto i ngā rohe. E hake te take hore, i pore, porenga mō te Māori katoa ki te noho i, i te tū i ngā, ngā rohe nei, Ehara ki te hē o tērā, ka tukua te katoa hainamana mēnā he hēngata hainamana ki te, ki te mōtini mō te Māori. Kia mau e koe, e rua ngā wāhanga i tūhau, tahi mō te Area Health Board, tahi mō te Kaunihera. Lawa atu, hau, māua ko Druas, i, i te, i te torutoru nohi o ngā Māori, lawa, and he haere mātou i runga te mea general, uh, mea,

Koe tēnā, ko te mea kino. Koe tērā ko te take he he nei a ngā, nā hina rā, kia ni, tini ngā hainamana me ngā hinuhinu kia au mai, kia kake atu uri ngi te, ki te moti mō rātou.
E tautoko ana au tēnei, ā, te pātana e pā ana ki te roa o te wā e whiti koe i te rārangi whānui, i te rārangi Māori. I tēnei wā ia rima tau. E hakae ana au kia poto kē atu tērā. Tahi nō mātou o te kaunihera nei ka hakatū i ngā tūru Māori. Ā Paihēneti nei ka whā ngā kaikaunihera Māori, nē? Engari he hāwhe kē o Te Tai Tokerau he Māori nō reira ko tōna tikanga he rima kē. Engari i te mea he nui ngā Māori e noho ana ki te rārangi whānui, Kāhore e hakae ana kia rima mai ngā kaikaunihera Māori, nō reira e tautoko ana au kia hakamāmā i te huarahi whiti i te rārangi, kia whiti katoa mai ngā Māori ki te rārangi Māori i Te Tai Tokerau nei e mōhio ana ahau, ana, he māngai anō i te tipu o te kaunihera mō te Māori. Mehemea ki te mea ka whiti mai. Koia, koia kē, nē. Oh, he maha ngā kōrero mō tērā i mua. Whiti atu, Māori katoa kia poti ki a Willow Jean i te rārangi whānui, koia kē te mate i konei. I ana wana whanaunga katoa te tuku pōti ki a ia, nō reira ko whiti i te rārangi Māori ki te rārangi whānui. Nē.
Well, i try mātou i te tahi wā, kia, kia me haere mai ngā Māori katoa ki runga i te rārangi Māori, um, pene, Ina kore koe e whakawhiti mai, haere koe runga te general role, kaua koe whakapā mai ki nga whenua Maori. Uhu.
Kia ora. Te au, kia mehemea ko haere koe ki tera huarahi, haere no atu. Engari, kaua e noho e haere mai ki roto i nga korero me nga whakapānga ki nga whenua Maori. He korero tera rawa i tutuki, engari, I pērā rawa tā mātou kaha hiahia kia huri mai Māori ki runga i te i te rārangi Māori kia ea e ua tātou um wawata mō tō tātou ao Māori. Ko te noho ki te rārangi Māori te mahi tuatahi, ko te tuku i tō pōti te mahi tuarua. 43 paeheneti noa iho tātou i tuku pōti i tērā atu whiringa pōti kai tērā. He take anō tēnā, he take anō tēnā mate.
Kei te rārangi Māori tātou katoa? Ae, ahau nei, ae. Ka pai. Tino tetahi anō tauira ko te karanga maha nei a Shown Shane Jones i hinga nei ne, pēnā i tū kei ia i roto i te iwi Māori hei tāku kua hau noa atu te korokera. Engari nā tana tū kei i waenganui i te pāka, hau a, Haka rērea mai ana tō hā? Hū, mehemea nāku tērā wahine haka rērea pērā i ahau, rikarika pai. I roto i ēnei mea katoa, ko ahau e rapu ana he aha te mea mārama ki taku ngākau, kia nei ko te mea mārama rawa kua rongo ahau i roto i ngā tirohanga katoa mō tēnei take, aini pēnā te Pāti Māori tēnei, i rongo au e pēnei ana te kōrero nei, Ka whānau mai koe he Māori, nā, uru tonu atu koe ki roto i te rārangi Māori. Nā, kia kaumātua koe, kei a koe tō tikanga ki tēhea rārangi koe noho ai, nē? Nā, tēnā pea he tīmatanga pai tērā. Ina whānau mai koe he Māori tō māmā, engari he. He Māori koe. He tarara tō māmā. He Māori koe. Nō reira, me kāhau atu koe ki runga i te rārangi Māori. Puano. He pērā te ao hauora, mehemea. Ooh, kia ora koutou. Ka whiriwhiri koe i ngā, e toru, e whā pea ngā momo iwi o te ao. Mehemea, tēnā pea ka kī koe he Pākehā, he Hāmoa, he Māori, he Kuki Airani, ka tohua te ao hauora, he Māori koe. Aye. He pai te raki, aye. Yeah. I pērā ngā kura i mua, i runga i ngā rārangi, ngā roles, ka tuhi atu koe he mea Māori, he Māori koe. Nō te mea mōhio ana tātou, nē, ahakoa he aha te take, mēmea ko tētahi hunga kei mua, ko tētahi hunga kei muri, e, e tika ana pea me hoatu e āwhina ki te hunga kua taka kē ki muri. Ko tātou Māori nei kua taka kē ki muri, he aha tētahi āwhina mō te hunga kei muri, ko tētahi āwhina, a, ka whānau mai koe, he toto Māori kei roto i a koe, ka tīmata mai koe i konei, he hāpai i taua hunga kua tōmuri kē ki muri, nē?
Tōmuri ki muri tā te mea i whakaritea te system kia pērā, nō reira me whakatika i te system kia tika ai ngā hua mō te Māori. Nō reira me hakae ki tēnei take. E whai māngai Māori ai ki roto i ngā tēpu, kāwanatanga, ā-kaunihera nei, ā-pōneke nei, ana, kia whai mana anō i roto i te reo, kia panoni i tēnei system, tēnei hōtake nō nei tātou. E hia te roa i a Annie ka āhei koe i te. E rima tau. Rima tau. Whakawhiti ki te Te Atura Rangi. E hia? E rima tau. E rima tau. Engari ka tū te pōtitanga i ia toru tau. Na, he aha te patanga o tera? He here tera i to arero. Meme he democracy tenei, ma to poti ka ahai, ka ahai, a hara tera i te tikanga o te democracy. E toru tau kua tu te potitanga, engari e rima ra no nga tau, tae no koe ka watea ki te whiriwhiri i te huarahi tika mau. I te mea toru tau, ko nga poti mo Poneke, Nā te tau a muri mai te pōti kaunihera, nō reira, whā tau ka huri ngā pōti mō Poneke, mō tō kaunihera, ana, kātahi ka waiho Māui whiriwhiri a muri mai. Tēnā pea me whakarite, me whakaae kia riro ki te Māori e rua ngā pōti, ki te taha Māori me te taha General.
Oh, ka tino uvaua rawa. tino mana. Ka hakai au ki te hiahia o Matua Nenei kia kotahi mai tātou katoa, mehemea ka tuku au i taku pōti, kotahi pōti mō tētahi Māori ake, kotahi pōti mō tētahi atu, tēnā pea he Māori anō, tēnā pea he Pākehā. Kātahi ahau ka hakai ki tērā. Ko wai ngā mea mō Horakau e mohe ana, Horakau tātou e mohe ana, ngā wetahe o ngā tāngata kei runga te ā, te motu, he hita i raro te General, ā, he hene ki te motu nei mō te Māori, ngā rīhi ora kawe i roto i ngā ture.
E kore taea, me he mea kei runga rātou i te... Ia, I know, I, I, mō hea nei tērā. Me, me tīnia te, te, te tikanga, ā rātou tikanga. Ko te mate i tēnā, torutoru nei ngā hunga kāore, ehara i te Māori, ka hiahia tuku pōti ki te Māori. Nō reira, āe, e tautoko ana ahau i tērā, i te mea e mōhio ana au, he hunga ehara i te Māori, ka hiahia pea te Ko te mōhio ana au e haina mana, e pai ana, ai, e kora kei inu ana kei, e hihina ki te, nō e hihina ki te mōtini mō te Pāti Māori, engari.
Ka haere noa ana ki te rārangi Māori nei. E taea ana te pōti mō te Pāti Māori te General Role? Mō te pōti pāti? Ia, pāti, ia. Engari ko wai te Māori ka hihia ki te tūranga i te rārangi pākehā? Ahau nei, nā mēnā e aru ana i tēnā mahi māku, ka hihia ki au kia tū au i roto i te rārangi Māori. E māmā atu te hau atu. Mea me tū Pākehā ki a nau, kore rawa au e tū. Koe tērā, ko te taku kino ki tēnei ture, e te mea hai nga ratu te tini te te hako kotahi a tatu ko tera hotu te te te te tika nga o tena te hai nga o te tini to to waitangi e me noho tahi tatu te iwi maori me te pākehā le hore kau e pera. Ka mutu ko te hai nga tanga te tini te o waitangi ko ta tatu whakaae kia ratu kia rari mai. Ia, kia maumahara tātou ki tērā. Ia, ia, ngari, ngari. Nā tātou rātou i whakaae ngari, kia haere mai, kia haka tū i tā rā tātou Westminster system. Ia. Nā tātou tērā i whakaae. Koe tērā te tino kaupapa o te Tīre Te Waitunu. Tōna tikanga, ka haere rātou i runga i tā rātou tikanga, ka haere tātou i runga mm. i wā tātou. Mm. mm. Engari ko ngaro kē tēnā mātou runga mm. ki waenganui a tātou. Ia, ia.
Tini rawa tātou ko Pākehake ngā haka a Rea, nē? Nā, tini rawa tātou ko Huri Pākehake tū, nē?
Ka mutu ko tāku tēnei, ia, pai kē au tērā whakaaro, whānau mai, haere tōtika atu ki runga te, te rārangi Māori. Mātou, ake, Pākehā nei te hanga, Pākehā nei te whakapapa, Waihoki atu ki ngā, te taha Pākehā ma ngā Pākehā whakatika mai. Hono, ka uru ki reira.
Te raruraru o tērā, te raruraru o tērā e moe, e tini o a tātou whānau mai a, e Mārena Hainamana Iniana. Nā, wai tēnā ko te. Take anō tērā. Rawa nui tika mai o tātou, te kōrero mō a tātou mokopuna Hāmoa nei, mō tātou mokopuna Kukiairani nei. Yeah, yeah. He iwi ano tera, ia. No reira mehemea ki ana koe e rima nga tau, no te mea toru tau ki te kawana, oti mo te kawana e, mo te kaunihera, pena ko te hihia ki te tini he aha ki a koe nga tau? Rua tau, toru tau? Ehaka pai ana Waiho mā te tangata, te tikanga e whiriwhiri, i a rā, i a rā. I mu, te rā i mua mai, i te rā kapi ai te wā tono. Ki te i anō hoia ki, pōti ki te Māori, nā, kei a ia tērā. Kia pēnei anō e te tarau roto nei. Ka ara mai tata, kei au te tikanga e hā taku tarau poto pai ki au, hei mau māku i taua rā. Ka mutu ki a Mōkatu, rerekē taku tarau roto e mau ana au i ia rā.
Tangata māhau.
Ara ka wawhi ranei a wai. Ka ngapa pai tō te rā.
O taua, taua. Ia rei mata.
O poro te kakau o te paepae konei e. Moana ara. Ā, tēnā koutou katoa, ko Pā tēnei taumata mō tēnei wā, e raru tonu ana i a koe. E mihi ana ki a koutou katoa, mā te wā, ā, ka mātaki anō koutou i a, i a mātou e noho mai nei. Kia ora rā.